Yenna-yas si temɣart-nni, err-iyi-d asennan-iw. Tɛedda tekna ɣer lqaɛa, terfed-it-id. Yenna-yas wagi mačči d asennan-iw. Tekker, teddem-as-d asennan-nniḍen. Ah, yenna-yas, yenna-yas tura iyi-d-rreḍ asennan-iw. Yenna-yas wagi mačči d asennan-iw. Tɛedda, teddem-d waḥed ɛecra isennanen, tenna-yas xtar win i k-yehwan. Ini-as nniɣ-as ad iyi-d-terreḍ asennan-iw. Win akken i k-id-tekkseḍ. Amek texdem iman-nni temɣart-nni asmi twala yeqqur uqerruy-is yugi kra usnan i s-d-tefka as yini mačči d winna tɛedda tefka-yas tamellalt. Atah Mḥenduccen ass-nni iruḥ ar yiwen wexxam ad yens ɣur-sen. Ɛeddan tamellalt-nni-ines, sensen-tt ar tyaziḍt. Amek ara yexdem Mḥend Uccen deg yiḍ-nni, iruḥ ar tyaziḍt-nni, yesseb tamellalt-nni, ajeɣlal-nni iɛelleq-as ar uqamum-is. Akken d imi d azekka n ṣṣbeḥ, yenna-yasen.

Nnan-as acu ara k-nexdem tamlalt i k-tečča s tyaziḍt. Fkan-as-d ɛecra n tmellalin. Ayen i as-ḥwaǧeɣ ara. Ihi ḥawlen-as-d acu as-d-fken tmellalin, kay as-d-fkan yugi. Nnan-as ihi imi d tayaziḍt neɣ ad tt-yečča neɣ ad k-nefk tayaziḍt-agi. Yewwi tayaziḍt-nni. Ihi ata iruḥ ar wexxam-nniḍen ḍeggfent ad yens ɣur-sen ass-nni.

Fkan-as-d snat tyuẓaḍ. Ini-as ur ḥwaǧeɣ ara. Ini-as d tayaziḍt ara iyi-d-tessers ur tgegni neɣ deg lqaɛa. Akken d imi yugi, kiyas-d, kiyas-d, is-d-nen yugi. Fkan-as rebɛa tyuẓaḍ ala. Sawḍen asefken armi d setta n tyuẓaḍ. Nnan-as, ihi imi akka, ruḥ awiɣ ikerri-agi imi d wagi i yenɣan tayaziḍt-ik. Yewwi ikerri-nni yid-s. Diɣen atah iḍeggef-it wexxam-nniḍen ad yens ɣur-sen. Ikerri-nni sensen taru ɛejmi. Asmi yeččuk imensi d tasawet, ṭṭsen akk at wexxam-nni, yekker-d. Yezleɣ ikerri-nni. Yesseww-d yečča ayen yečča deg-s. Iẓerman-nni-ines iɛelleq-iten ar wacciw n uɛejmi. Armi d azekka-nni, atni kkren-d at wexxam-nni, sewwen-as-d lqahwa yečča. Ini-asen tura fkewt-iyi-d ikerri-inu ad ruḥeɣ. Asmi kecmen ar lkuri, ufan akk tizermucin ikerri-nni

S ma msefhamen ara yid-s, fkan-as-d aɛejmi-nni. Atah yewwi-d aɛejmi deg ubrid ileḥḥu yettzuxxu. Yemmuger-d yiwen n urgaz ɣef tegmert. Yenna-as i urgaz-nni, Ma iyi-tbeddleḍ tagmert-nni-inek eh, s uɛejmi-agi. Yeqbel. Tahyirka Yusuf la d-tegmer, terra ileḥḥu. Ileḥḥu, ileḥḥu, yemmuger-d tarbaɛt n yergazen wwin-d tamɣart ad tmeḍlen. Ini-asen d acu twalawt, iyi tbeddlew tamerḥumt-nni-nwen s tegmert-agi-inu. Qeblen, fkan-as-d tamɣart-nni wwin meskitt ad tmeḍlen. Nutni wwin tagmert-nni. Amek ara s-yexdem i tmerḥumt-nni?

Mulac uɣilif kusi caṭelqus i yemma. Ɛeddan iman-is asen-as taḍebsit n seksu, ɛnan-as daftet n weksum. Ciṭ akka, yebda yettɛeggiḍ. Ass-agi, d amcum nwen ass-agi. Tenɣawt-iyi yemma, lqus-agi nwen yenɣa yemma. Yini yesna ssaggaɣ akk necemmeteɣ akk deg taddart. Iruḥ-d bab tmeɣra-nni, ad k-ihḍurp, ad k-ihḍurp, susem, ayen i k-yehwan ad k-t-nefk. Ur ttḥawad ara akken belli kenneɣ-ak yemma-k. Yenna-yasen, ihi teẓramt, iyi tefkew tislitin-nwen. Ɛeddan fkan-as-d tislit-nni, tamerḥumt-nni meḍlent.

Deg usennan ar tmellalt, deg tmellalt ar tyaziḍt, deg tyaziḍt ar ikerri, deg ikerri ar uɛejmi, deg uɛejmi ar tegmert, deg tegmert ar lmerḥum, deg lmerḥum ar tislit, teznineḥ, teznineḥ ar seddaz inban ccḍeḥ.